Төнге күренеш кайтып барам. Хакимият областной центрның ни зданиесе ничек матур подсветка. Вообще шикарный. Матур ясалган. Барышлый мәчеткә кереп фотога төшерәм дигән идем. Кыйма кырында керпе таптым. Менә керпе ята. Матур гына үзе. Кер кер кер кер кер.

мотор ясалган конец шәһәрнең читенә яңадан кайттым костыл шәп но минусы шул бик ерак зато менә монда менә памятник ялтырый төнлә бик матур иттереп карагыз төрле төрле төсләр белән мына набережный набережный йөрергә хәл дә калмады вакыт та калмады инде ләкин карагыз ничек матур Аккуратно. Хәзер кереп ятырга инде. Күпме жүрдем получается. Хәзер әйтәм сезгә дуслар. 23 километр почти бүгенге. Аллах кабул итсен инде. Күп булды. Тем сәяхәттән аякларым бетте.

Центрны карыйбыз, Алла бирсә, сезгә күрсәтермен. Тен торып чыктым әле. Набережныйга әзрәк пробежка ясарга кирәк. Сырдарьяның яр буйларында йөгергәнем юк әле. Бу хостелның нинди зур плюслары бар. Аның эчендә бу бит инде как общежитие бара. Шушы жатакханә дип әйтәләр инде аны общежитиене. Шушы общежитиедә столовый бар. Бик яхшы бәяләр белән. Шушы общежитиедә бар спортзал, шулай ук бик арзан бәяләр белән. Үзе хостел бик яхшы, бик уңай ясалган. Һәм шушындый яр буенда матур җирдә урнашкан. Хәзер шундый хәлләр. Но бер зур минусы бар. Шәһәрдә более-менее нормаль җиренә барырга телисә икән 5-6 километр барырга кирәк. Кичә жүреп алдым инде мил километрларын. Бүген инде автобуста бармын, аяк хәлем бетерәсе түгел. Әнә хәзер пробежкага чыктык. Йөгереп карыйк әле, Аллага тапшырып. Менә шәһәргә керә торган күпер. Менә знаменитый Сырдарья елгасы. Күпме ишеттек инде без бу Сырдарьяны. Әле Амударьяны да күреп залларыз. Әле менә свежий һавада. Көне бик матур, җылы, җилле, шундый рәхәт кенә идеально килешеп тора. Сырдарьяның яры буенча, набережный буенча Аллаһ тапшыр бер 3 километр бәреп алабыз. Бисмилла. Әлсек суны карар менә. Сырдарьяның суын тотмагың дип әйтерләр анда. Казахстан инде. Йөгерәсең, йөгерәсең. И комга килеп ләгәсең. Шулай менә карагыз ничек насып киткән. Бу набережный. Шулай Казахстан әле дөяләр килеп чыкмаячак шо. Шо дөяләр дә килеп чыгар. Шундый ком басып алган набережный. Вообще Казахстанда ком бик күп. Кем ком сәгатьләр ясарга теләгән булса, монда килегез. Ком яхшы, милки. Әйбер ясап була. Әнә күрәсез, не зур флаг. Флаг штук. Ә мин теге плотина кадәр йөгерәм. Уже Ике ярым километр булды. Походу бүген пробежка 3 километр түгел. Обратно кайту белән 5 булыр. Ай Алла. Килеп җиттем ахырына. Бу плотина, монда балыкчылар. Балык тоталар. Мин бит үзем дә балыкчы. Төшеп күреп килим инде егетләрне. Нәрсәләр тоталар микән? Нинди балыклары бар икән? Сырдарья. Балыкчы абый сәлам әйт. Әйтмей отсюда, әйтмей. Балык юк аның, шуңа әйтте. Вообще бәйбі ничә сәгать утырам дай. Сулар относительно чиста. Артык салкын дип әйтмәсәң.

Менә плотина Тыяктан бик мощный поток белән инде су алып керә. Бераз гына чыгам полностью ачылмаган.

Аны диде. Әле Аллаһу шөкер алып китмәделәр. Берәр әзер кайтырга юл озын. Жүгереп, атлап. Иншаллах, файдалы рәвештә уздырып кайтырга язсын. Хәзер вакыт

Ялап буяп ясалган нәрсә. Рәхәтләнеп яшәсең була. Ни яр буенда. Шушы Сырдарьяның. Шуңа рекомендую. Менә маршрутка утырдым әле. Маршрутка змир кебек китте, чүт чыгып очмады машина эчендә. Җиргә яратам да җегетләр. Инде Кызларданың центральный урамнарын берсе, артта минем Ленин паркы, Ленин бакчасы. Хәзер теге якка чыгарга. Движение бик зур. Машина күп. Бөгә туры килде Казахстанда нинди организация? Теш лечитә дигән стоматология организацияләре бик күп. Менә хәзер шушы бер пятиэтажкада гына дүрт, менә бишенчесен үтәм уже стоматологиянең. Бишенче стоматология бу. Ә менә алтынчы стоматология. Карагыз, менә алтынчысы и җиденчесе бер бинада. Вот. Тыякны карасак, әнә тез емханәсе дигән. Анда дагын и стоматологлар урамы, белмим, но кайсы гына урамда йөрмә, Тез емханәсе, теш больницасы бөтен җирдә бар, бик күп, әкәмәт. Тешләре начар белән, белмим, ниндидер проблемнары бармы. Начар дигән сүз юк Казахстанда, жаман. Жаман диләр. Тешләре яманмы, белмим. Но тешханәләр. И икенче нәрсәне бик күп күрдем. Әкәмәт күп рестораннар. Сөйләп бетергесез. Рестораннар вообще һәрбер адым саен кайда гына барма һәм бөтен ресторандагы теге ней артык мощный ясалган. Гади түгел. Менә бәләкәй генә Аральскийга да керәсең, Аральский гына бәләкәй булса да гын мощный рестораннар ясап куялар шунда. Әле инде крутой-крутой заллар белән. Шуңа тагын теге булган акчаны җыеп ятмыйлар кайбер кешеләр кебек. Булса сыра ресторанга чабалар. Рәхәтләнеп ресторанда утырырга. Бак шундый хәл. Гриль кешеләр чират торалар. Абай җылы. Монда абзый утыра. Бик важный гына. Вот фикерли. Нинди кызыклы яңа казах пьесасы язып була микән дип. Безгә дә шул фикерләр кирәк. Без әкренләп кенә киләбез. Шушы кызлардан иң тарихи урыннарның берсе ул Аетбай мәчете. Менә карагыз. 1878 елгы. Аетбай Балтабаев инде ул э, Бохарадан булган бер ни, бизнесмен. Ул үз вакытында монда халык аннан ярдәм сорагач, Мәчет салып биргән. Куллансыннар рәхәтләнеп дип. Вот. Карагыз, нинди мотор күркәм мәчет. Бу инде казах халкы өчен бик тарихи мәчет, чөнки аларның элеккеге архитектурасы ул яктан азрак шул элеккеге мәчетләр, биналар. Ә менә бу шул иске мәчетләрнең берсе булып тора да инде. Карагыз. Ул инде бик зур реконструкцияне үткән дип язганнар интернетта. Шуңа теге нык элеккеге тарихи әйберләр бик аз калган ди. Но нигезләре

Менә шушындый Айтбай мәчете. Менә инде монда столовыйдыр инде. Бу столовыйга ошаган зур заллар белән. Монсы бит инде дини башкарма халалык Айтбай мәчетенең ни организациясе булса мәчет булса, Коран укыту бүлмәсе, өшкерү бүлмәсе. Вот. Ну күренеп тора инде менә бу Искерәк ташлар менә болар, скорее всего, иске ташлар инде. Вот. Аккуратно мотор карагыз, менә балясиналарын бик мотор ясаганнар. Түбәләре Бу инде Средняя Азия, шуңа монда уже кызу, шуңа менә мондый ачык террасалар. Кызу җирләрдә күбрәк күренә бит инде. Безнең Россия яклары булса капланган булыр. Ә монда реконструкция.

Агач колоннар күргән юк әле. Нәрсә михраб безә. Өч баскычтан ясасалар, монда от душ ясап куйганнар. Бөтен уник үн өч баскычтан. Менә монда люстра, конечно, җәмәгать. Ихтибар итсәгез була, нинди көчле люстра. Камера аңлатып бетерә алмый, но, скорее всего, полностью көмештер. Шуңа ошаган. Капитальный көмеш люстрага ошаган бу. Көмеш бит әле җиңел дә түгел. Карагыз. Алар тырышканнар, молодцы. Ә менә монда бәләкәй генә бүлмә кереп, намаз укып чыгарга була. Реконструкция вакытында. Намазны укып чыктым. Аллага шөкер. Э, Нәсидәсем килә. Мәчет аккуратный гына, мотор зур түгел, но шул вакытта бик уютный бер нурлы бина. Капитальный ремонтлар бетсә, тагы да яхшырак, тагы да Матурланып китер дип өметләнеп калабыз. Килегез, карагыз, бик яхшы, бик мөбәрәк урын. Ә без юлны дәвам итәбез һәм тарихи центрны карыйбыз. Тарихи центрда шулай инде совет чорында калган төрлек э, матур биналар, урыннар булырга тиеш әле тагын. Менә мәчет бит инде. Центрда үзенчә бер стена ясап, Э, әллә кем батырны ясап куйганнар, монда күренеп бетми инде. Кабыл быланды батырмы, шулайрак инде. Вот. Та казаклар да менә мондый атка атланган төрле сугышчылар бик күп тарихилар. Шуңа аптырап каласы түгел инде. Андыйларны әле без бик күп күрәчәкбез. Ә без әкренләп кенә үзәккә таба юлны тотабыз. Опять инде шул түбән бара торган Агачлар, гөлбашны иргә кирәк. Алда матур урыннар көтә әле безне. Матур парклары бар. Мондый зонтиклар куйганнар. Ә бусы Дом культуры. Менә карагыз. Советский бинаны ничек матур иттереп тыштан реновация ясап куйганнар. Узып инде ней фонтан җир шары белән Монысы ниндидер зур проспект бит. Карагыз, моның әле внутренний двор да бар икән. Бик кызык ясалган, бик интересный. Монысы казах кызы би. Ох, күлмәге шәп моның. Карагыз нинди мотор, внутренний нинди бар. Эшкә кертмәсләр микән, кереп карыйм әле эштә нинди икән. Нинди интересный. Әле мондый дом культураларын күргән юк әле. Эшкә дубар белән карагыз, мотор ясаганнар. Базар кебек урынга килеп җиттем. Менә шундый зданиелар. Йөрисең монда. Карик нәрсәләр бар, нәрсәләр саталар. Менә монысы инде точно центр карагыз. Монда детский паркта, памятникларда, иң яхшы отельләрдә, банкларда бөтенесе монда. Бер даже менеп тә карамадым, нигә колесо. Йөреп чыктым, базар ябылган инде. Почти кеше калмады. Бер самса алып ашадым. Миңа монда Казахстанда самсалар ошый. 250 тенге. Шул 50 сум. 50 сумдан да арзанрак. 45 сум гына. Шуңа тиз генә тамакны туйдырып алырга бер дигән әйбер. Мега арзан. Болай да арзан, еще мега арзан. Бар кирәк иде, бу чалбар искереп бара инде. Мега арзан дип Алданып кердем дә ген. Менә минек кебек чалбарны шундый күп кесә әле. Сәфәрчек чалбар дип йөртәләр инде аны. Что-то чесы гына әйткәндә бик арзан булып чыкмады. Әле әйтәм, тем более мега арзан түгел без үзен. Уртача, уртача кибет. Ә, шулаймы ни ди? Шулаймы әйтәм? Кыйммәт бу. Мега арзан түгел, далеко мега арзан түгел. Карагыз, нинди моторный арка. Бу инде паркка таба барам мин. Ә кояш батканчы бу паркны карап китмәкче идем. Бик интересный парк күрсәтә анда интернеттан. Бер исерек килеп бәйләнде. Акча сорый. Кулны кысаклы акча э, э, тотты, кочаклый башлады. Әйтәм, эшең булса ач калмыйсың. Юк, минем тегеләй, минем былай ди. Хөрмәтле дуслар, андый кешеләрне миңа үзебезнең якларда да күрергә туры килә. Айлар буе өйләрендә яталар, берәй бер эшләмиләр. Әгәр синең кулың бар икән, аягың бар икән, күзең колагың күрә икән, син нәрсә эшли аласың? Как минимум караватыңнан син өстәл артына утырып ашый аласың, туалетка барып килә аласың. Значит, шушы организмның өлешләре белән, шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтең аяк кулларың белән син әле акча да эшли аласың. Шуны кешедән сорынып йөрергә кирәкми. Булдырган кадәр эшләргә кирәк. Көнләп кенә менә парктан киләбез бит инде. Монда мотор. Сәлам алейкум, егетләр. Шушындый мотор памятникка. Бу дөя өстендә утырган. Все нормально, все хорошо. Ә монда инде чыгасың нигә? Әкренләп кенә барсак, Сырдарьяга Мин Сырдарьяны сезгә бүген күрсәткән идем бит инде. Тик аккуратно гына мотор. Ну, Сырдарьяның уровене бик катып торган. Нык сизелә. Ярар, без юлны дәвам итәбез, карыйбыз дальше центрны. Яга кердек. Ой, чәчәк исләре шәп. Минем сизми торган борын да сизеп китте кинәт кенә. Субханалла, мин үземнең борынымы Ярым хәлдә генә эшлидер дип уйлаган идем. Ну, шулай инде. Ну, бу чәчәкләр сизелә ничектер. Яхшы прям исләр, тәмле исләр. Менә бу иске өлеше кызыларданың. Нәрсә әйтсәң дә генә инде бу э, иске инде бу. Заманча түгел. Әнә кичә кич белән жүргән сезгә видео күрсәткән урыннар. Алар заманча, алар матур. Алар прямо столичный масштабта ясалган алары. Бу инде күренеп тора искергән буяклар. Ләкин барыбер яхшы, аккуратно, тыныч, самое главное. Матур урын. Кермәчләрдән бик интересный не ясаганнар. Утырып та була, җай итеп тә була. Аккуратно гына. Төшермә, төшермә, төшермә.
Төшермәскәме?
Йә, йә. Шәһәрне төшерәм. Син настроение юк бүгендә. Төшермәдек. Хатыны белән юл буе әйтешеп бардылар инде алар. Кыйлардан үтеп киткән идем. Ну, ә итешмичә булмый инде. Икесе дә ике төрле кеше, икесе дә аралар. Бер-берсеннән була инде кай вакытта. Чәйнүк кайнаганда төтен чыгара инде. Базарның чите кырыенда иске чиркәүдә урнашкан. Ну, бик нык урман баскан моны, прям качыралар зданиены. Ничек чакмыйлар икән? Менә нидә күргән инде чиркәүне. Теге поселка нәрсә әле ул? Актобайда анда бик ясаган ремонт итеп территорияне. Монда урман баскан, җөрелек түгел. Абай чиркәү үзе Мотор теге ни, византийский стильдә. Парка да бар бераз. Монда да парк. Монда да парк. Ачсалар кереп карар идем. Ялларын бик карга яратам. Чиркәү бу, мәчетме, синагогамы, кая булсам да гын, шушындый рухи биналарның аларын бар ниндидер көчләре бар. Шуңадан кереп, күреп, карап чыгарга, ниндидер нине сизергә бик яхшы булыр иде. Теге бер Үзенең матурлыгы бар аларның бу биналарның. Әй, кайбер озын сакаллы мөселманнар инде мине жаратмаслар. Ну, нәрсә әйтим? Кем кызыксынган булса, теге Кагбатулла мәчете дә генә элек мөшрикләр җыелып намаз укый торган булган. Но бит дөнья бетмәде, без бик яратып йөрибез. Яки Ыстамбуллар, яки Төркиядә ярты мәчет. Алар бывший чиркәүләр, но бит яратып укыйбыз шуңа тагын. Аллага шөкер. Кереп, карап, чыгып, сокланып чыгарга нинди матур.

бөтен централь урамнар, бөтен теге булимини мөһим важный урамнар, барсында да капитальный яңа асфальт. Яхшы асфальт шундый. Шәп. Рәхәтләнеп йөрисең. Прям карап сокланып торам, нинди матур асфальтлар дип. Болай пешеходный урыннарда бик яхшы каралган. Мин бу шәһәргә артык зур игътибар бирмәгән идем, ләкин чынбарлыкта тагын бу күп мәртәбә Актүбәдән күп Күп мәртәбә актүбәдән яхшырак урын. Бик матур, бик күркәм. Бүртләр йөгереп йөри вокзал кырыенда. Кая чаптыгыз бөтенегез дә? Хәзер мин вокзалга барып җитәм инде алай булса. Вокзал урамына чыгып киләм. Шушындый матур фонтаннар, подсветкалар бар. Менә вокзалның бинасы. Тарихи бинага ошаган. Монда инде аккуратно барсы да. Вокзалны күреп килербез хәзер. Әле чут монда ремонт бар. Хәзер табырбыз кассаны. Билет алабыз Туркестан шәһәренә. Хаҗа Ахмед Ясави бик танылган суфи галименең туган як шәһәре. Тарихи биналарында ремонт, монда хәзер ремонт ясаганнар. Шушындый урамда бу. Хәзер чират көтәбез инде. Бинталарга шушындый киосктан ясаганнар. Газет сататран киоскларын сатканнар күрәсең. Килгән ем әйтәм, киоскта нинди журналлар, газетлар басалар микән дип. Бөтенесе бездә чагыккан.

Алдык. Бер, бер гелем минуттан соң утырабыз. Көтәбез, кешеләр җыелган. Монда күбесе Алматага китәдер инде, ремонт ясыйлар. Менә монда ней. Казак җегетләре, стройкалар, сугышчылар. Шундый базарлар тора китүчеләр өчен. Монда бөтен төрле ризыклар бар. Йөри-йөри карый башлагач, Шашлык та таптым әле. Монда казаннар белән китереп саталар, бөтенесе бар. Акчам булса, түгәрәкләнеп китерергә мөш. Менә җегет шашлыкны җылыттың, все булды. Татарияга сәлам әйт, Казан сәлам дигән. Все. Шундый тәләм. Дуслар, утрам ниде? Ниндидер баскычта бу бутылка мек тур, курыкмагыз. Шашлык аша утрам. Мин менә савытым бар, чәй белән. Чәй ичеп, вокзалда Вокзал кырыенда әле инде чегән кебек утырып ашыйм әле. Нәрсә әйтсәң дә, вообще тәмле, рәхәт. Урыш әйтмешли от души утырам. Рәхәтләнеп. Әлхәмдулилла. Алматы поезды килде. Бөтен кешеләр чыгалар поезддан. Менә остановка вакытында менә шушы вокзал кырыенда весь ризыклар бит инде монда. Шашлык, пылув, лагман, мантый. Монда 100 төрле ризык. Сөйләп бетергесез монда. Жаркойлар. Бөтен әйбер бар. Рәхәтләнеп кереп ашыйлар яки алып керәләр нигә поездга. Менә нинди хикмәт. Безнең Россиядә бит инде җин каткан балык сиңа тәкъдим итәләр. Җин тәмсез әйберләр. Монда микроволновый мичләр дә бар. Бөтенләй җылытып бирәләр, шыттырдатып эшләп бирәләр. Кыш көне эшлисезме? Эшлим, диде кыш көнендә. Менә сиңа ни, бизнес. Хочешь разбогатеть, крутись, вертись. Иске вокзалның зданиесе. Ну, монда хәзер ремонт баргач, бу ябык. Монда бит инде яңа вокзал. Менә Кызылорда вокзалы дигән. Ну, монда да ремонт. Монда да япканнар, бөтен җирдә җапканнар, даже подсветканы сүндергәннәр. Вот шундый хәл. Без көтәбез поездны. Кызылорда, Туркестан. Намаз укырга урын таба алмадым мин, ләкин менә монда артта Кишмиш дигән кафе бар, вокзал кырыенда гына. Анда намаз укый торган бер почмаклары бар, намазхана дигән. Шуңа да кем Кызылорда вокзалында булса, анда кереп намаз укып чыга аласыз. Урыны нормальный, аккуратный, намазлыклары бар, беркем дә комачауламый. Әлхәмдулиллаһи шөкер, уңайлы урын. Хөрмәтле дуслар, поездга утырдык. Барабыз, как всегда качает. Казахстанның тимер жоллары мактанырлык түгел. Рельслар белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Хотя бы шул ук уровень алып шутлап чыксалар да, турымы, туры түгелме, ябышкан урыннар, эләккән урыннар нормаль эләккәнме, юкмы. Шуны тикшереп чыксалар да бик зур рәхмәт булыр иде. Шул кадәр поездлары качайтты. Как будто нидер басудан, чокырлардан барабыз кебек. Менә шутка түгел җәмәгать, сөйләп бетерегез сез. Нык селкетә. Мин корабльдә йөзгән бар, корабльдә болай селкетми. Җилле бу көнне. Ярар. Төнге 3-тә килеп җитәбез Туркестанга. Хәерле юллар.